Il-Melite Civitas Romana huwa proġett estensiv ta' skaf li qed jiġi dirett minn Heritage Malta bi sħab barranin mill-Amerika u mill-Awstralja sabiex jiġu investigati l-fdalijiet ta' madwar id-Domus Romana li tinsab fil-limiti tal-Imdina. Dan il-proġett ilu li beda mill-2018, però x-xogħol effettiv fuq is-sit beda madwar l-2019 u l-2020 eh, sensiela ta' surveys u mbagħad erba' snin skavi li qed isiru kull sajf biex ninvestigaw eh, l-ewwel net xħallow l-iskavi ta' qabilna, dik li ngħidula eh, l-arkeoloġija tal-arkeoloġija. Eh, xħalla Karwana fl-1881 meta instabu l-ewwel darba l-fdalijiet, pro wkoll xħalla warajh eh, zammit li skava u hekk bejn l-1920 u l-1925. Dan is-sit arkeoloġiku kien instab kombinazzjoni fl-1881 meta ħaddiema tal-gvern kienu qed ħawlu xi siġar biex isiru l-ġonna li llum nafuhom bħala Howard Gardens. Minn dak iż-żmien 'l hawn, din iż-żona ma waqfitx tissorprendi l-arkeologi bis-sejbiet. Il-proġett għamel passi kbar ħafna fejn sibna t-trinek eh, li ħalla żammit, sibna xi saffi li ħalla warajh karwana u li għalhekk huma importantissimi għalina għax nistgħu nifmu aħjar dak li kienet jiddeskrivi u dak li kienet juża biex jiddata din id-dar però anki kif ukoll stratigrafija mhux minsusa minn żmien Żammit, eh, li biha permezz tagħha nistgħu finalment nagħtu data aktar xjentifika għal dak li kienet jirreferi għalih Żammit u kif kienet jinterpretah Żammit eh, bejn l-1920 u l-1925. L-iskavi arkeoloġiċi li saru s'issa f'partijiet differenti ta' dan is-sit juru li dan kien jintuża sa mill-preistorja għal żmien medjevali, meta mbagħad fuq il-fdalijiet ta' djar Rumani li kienu diġà ġġarrfu tpoġġa ċimiterju Musulman b'iktar minn 300 qabar. Fost Il-fdalijiet u l-iskoperti l-iktar interessanti għandna xi oqbra eh, Musulmani li sissa qatt ma ġew skavati u għadhom ma ġew skavati sal-lum, però għandna wkoll ukoll ammont kbir ta' artefatti, eh, inkluż artefatti prezzjużi ġejjin minn barra, uħut minnhom pjuttost eh, pjuttost strari fil-kuntest tal-Mediterran, bħal platti mpittra, ċeramika li ġejja kemm mill-Afrika ta' fuq, kemm mill-Italja ċentrali speċjalment, eh, però anki frammenti ta' statwetti li ovvjament qed jagħtu dawl iktar qawwi fuq eh, fuq l-interpretazzjoni tagħna ta' din iż-żona. Instab ukoll bir li ntradam eh, bl-affarijiet f'dak iż-żmien stess, ġifi qed kbir li ġie abbandunat u kien irid jintuża bħala miżbla. U dan għalina huwa teżor għax bir once li jintradam normalment ma jerġax jitnies. U fil-fatt minn hemmhekk ħarġu għexieren ta' lampi sħaħ, eh, splenguni tax-xar, eh, statwetti, eh, platti, ċeramika, buqari. Għalkemm il-proġett huwa mmirat madwar id-Domus Romana, qed jiġu skavati wkoll il-periferiji tagħha. Ta' min isemmi li tmien snin wara l-instab ta' nis-sit, l-awtoritajiet Ingliżi ddeċidew li jqattgħu parti minn din l-art lejn it-Tramuntana sabiex jibnu triq li twassal għall-istazzjon tal-ferrovija. Għalhekk, l-iskavi bħalissa qed jikkonċentraw fil-ġnien ta' quddiem id-Domus, li ġie skavat parzjalment minn Zammit, fil-fdalijiet ta' wara, però diġà bdejna nimirħu f'artijiet oħra li huma ta' Heritage Malta mad-dawra, fosthom dik li nsejħulha Area 3 li hija lil hinn wara l-ħajt tal-boundary tas-sit tagħna, però eventwalment l-iskav ħa jkompli wkoll in-naħa l-oħra tat-Triq tal-Istazzjon li kienet tqattgħet ġos-sit lejn l-aħħar tas-seklu dsatax. Fejn hemmhekk hemm artijiet ukoll ta' Heritage Malta li jridu jiġu investigati bil-possibilità li jinstabu fdalijiet pjustost estensivi. Skaf arkeoloġiku mhux biss it-tħaffir innifsu, jinkludi wkoll ħafna studju li jsir qabel u wara l-iskaf biex jiġi analizzat dak li nstab. Normalment, Nikkalkulaw li għal kull ġimgħa ta' skaff fuq is-sit għandna madwar sena ġol-laboratorju biex nagħlqu l-affarijiet kollha li nqalgħu bħala dokumentazzjoni bħala artefatti minn dak l-iskaff. Ġifieri tistgħu timmaġinaw wara erba' snin eh, tliet ġimgħat fis-sena eh, tiġa qed naqdu iktar minn 10 snin kważi post excavation. Infatti dis-sena ġie deċiż li ma jsirux skavi ħalli jibda jiġi proċessat dak li nstab s'issa. Fl-aħħar mill-aħħar, id-disseminazzjoni tad-dejta hija l-għan aħħari ta' proġett ta' proġett bħal dan. Ġifri wara li jkun lesta dal-proċess, nkunu nistgħu nibdew noħorġu d-data u l-informazzjoni kemm għall-ispeċjalisti, għall-arkeologi, però anki għall-pubbliku.